Radio hende por sabi Na na na na Radio hende por stop mi Aleluya Yu hende por stop mi Gloria na Dios su santo nomber I nes forma aki nos ta bai lesa e palabra mi ta yama nos ruman Jenny Boekhoudt. Pa nos lesa e palabra, pa niun hende ta stop nos pa alabá Cristo. Gloria Dios! Bondia rumannan, feliz djadumingo bendishoná. Niun hende no por stop nos di alabá Cristo, amén. Dios ta un. I ke por duna nos salud na abundansia pa nos por sigui. Sirbié ku amor, ku amor, ku goso i ku alegria. Amèn. You can turn around, you can jump, you can do whatever you want because we are serving a good God. Amen. Amen. Ta e pan di kada dia. Rumannan no bira floho den lesa e palabra di Dios. E palabra di Dios ta nos pa ora enemigo bini, pa ora esnan di mundu aserká bo ku preguntanan. No ta tur ora nos por tin kontesta, pero zòrg pa bo ta lesa e palabra, pasobra sin e palabra bo no por bisa, Ami ta un embahadora. Ku e palabra di Dios abo ta bisa, Ami ta un embahadora di Dios Todopoderoso. Amèn. Tur cu tin Efesionan cinco, por lanta para si bo por, pa nos duna reverencia na e Palabra di Señor. Nos ta bai lesa awe den Efesionan cinco, binti uno te trinta i tres. Awe Dios ta papia hopi ku esposa i esposonan, futuro esposo, futuro esposanan i na nos tur, pasobra kada palabra di Dios ta papia pa nos. Amen. Ok, laga nos bai den Efesionan sinku binti un te trinta i tres. E ta bisa asina aki, I sea sumiso na otro den e temor di Cristo. Esposonan, Sea sumiso, esposanan, sea sumiso na boso mes esposo manera na Señor. Pasobra e esposo ta cabes di e esposa, mescos cu Cristo tambe ta cabes di e Iglesia, e mes siendo Salbador di e curpa. Ma meskos ku e iglesia ta sumiso na Kristu, asina tambe e esposanan mester ta sumiso na nan esposo den tur kos. Esposonan, stima boso esposa, meskos ku Kristu tambe a stima e iglesia i a entregá su mes p'e. pa e santifiké despues di a purifiké pa medio di e labamento di awa ku e palabra, pa e presentá na su mes e iglesia den tur su gloria, sin mancha, ni ploi, ni nada paresido. ma pa e por ta santu i sin kulpa. Asina esposonan tambe mester stima nan esposa manera nan mes kurpa. Esun ku ta stima su esposa ta stima su mes. Pasobra nunka ni un hende no a odia su mes karni, ma ta aliment'é i ta kuid'é. Meskos ku Kristu tambe ta hasi ku e iglesia, pasobra nos ta miembronan di su kurpa, di su karni i di su wesunan. P'esei, un hòmber lo bandoná su tata i su mama i lo uni ku su esposa, i nan lo bira un karni. E misterio akí ta grandi, ma mi ta papia tokante di Kristu i e iglesia. Asina anto, laga kada un di boso tambe stima su esposa manera su mes, i e esposo i e esposa perkurá pa e respetá su esposo. Amen. Aki nanan, Dios no ta papiando ku esposa i esposonan so. Aki nan e ta papiando ku e miembronan di iglesia, pasobra nos tur ta forma parti di e iglesia. Amen abo por ta e man abo por ta e pia abo por ta e wowo abo por ta loke sea aportante den e wowo di Dios abo ta bendishona ku pa ta pertenesé na e kurpa di Dios i esposo i esposanan nos no ta bira e hasi ku nos esposanan nò nos ta para riba e palabra ku ta e palabra di bèrdat, e palabra ku ta duna tur klaridat, tur di. Sin pone i sin kita, paso Dios su palabra ta sí i amèn. Señor mi Dios, awe mainta nos ta bin bo dilanti dunando bo tur onor i tur gloria, pa kenha bo ta, e Dios Tata Todopoderoso, e Dios fiel i hustu, amoroso, E Dios di ayera, awe i mañan i pa semper i semper. E Dios ku a entregá Su úniko Yu pa E por muri pa nos tur na e krus, pa nos tin salbashon. Laga nos ta Su embahadornan ku ta sali eifó, prediká Su palabra i trese mas alma na Su pianan. Pasobra e no kier pa niun bai perdí, e kier pa tur yega na su pianan. I Yahweh maita nos ta pidí bo, Señor, den e presioso nòmber di bo Yu Kristu Hesus, duna nos e fortalesa. Laga nos ta hòmber i muhernan, hóbennan, muchanan, Señor, ku no tin bèrgwensa pa papia di bo, Señor, ku no tin bèrgwensa di bisa, Ami ta un siguidó di Kristu, ami ta un embahadora di Kristu, ami ta stima Cristo, ami ta kana riba e caminda di Cristo, pasobra e ta duna mi bida y bida na abundancia. Laga nos semper purba di toca curasonan cu ta duru, curasonan cu ta cera, hendenan cu ta bira lomba pa Dios, pero nos. T'ei komo e lus i e salo, i manera e lus ta bria, asina nos ta bria den nos hogar i unda ku nos yega. Manera ku e salo tin su stansha, su sabor, asina nos tambe, unda ku nos yega, nos no por yega ku kara amargá, perturbá. Nos ta yega. Ku grasia, ku amor, ku alegria, ku goso i tur esaki nos ta logr'é solamente si nos laga Spiritu Santu di Dios dirigí, guia i instruí nos ariba Su kaminda. Danki, Señor. Danki, Aba Tata. Abo ta Esun Todopoderoso, Miserikordioso ku Bo yuna. Danki, danki, Señor. Nos no tin palabra pa bisa bo danki. Danki mi Rey den e precioso nomber di Cristo Jesus. Aleluya. Laga nos sigui glorifica Señor abi mainta.